Alright, me din de Frederick Jameson, na mawakɔ aba bio mu de ba Anigye Ahemfie, Anigye Nyinaa Headquarters no fie hanom sɛdeɛ daa yɛ a mesi nkonnwa a meka kyerɛ no, mese, Sɛ wopɛ anigye, anigye mu anigye a, na woamma anigye fie, woamma anigye fie, cos woba anigye fie a na wobɛnya Anigye Ahemfie ankasa wɔ fie bio mu. Me din de Frederick Jameson, ka me ho na memma me guest no akɔ aba soronko koraa. Mister Collins ɛte sɛ. Awurade adum Awurade adum. Ɛyi yɛsi ɛyɛ akyɛ. Yoo a ɛnɛ siesie mu ha mɛ ne Collins abɛka. Ɛka Collins abɛka no ayɛ obi bebree ayɛ ɔte sɛ wohu deɛ wɔn ka nfa ho. Collins abɛka ɛyɛ gospel musician a wagye din paa. Ɔte adeɛ na dane. Adeɛ na dane. Akristofo ei, adeɛ no adane o. Ɔno ara na nnɛ ɛne no reba abɛtwetwe nkɔmmɔ no. Ɔde latest bi de aba, na mmom yɛdi kan yɛnhwɛ ɔno ankasa. Mister Collins, Anya, nso nneɛma kyɛ. Mm, akyɛ.
Kyena wankasa wo fifiri wei nso. Menya denkyira. ne nkyɛn bu ase ka bɛ bɛ kɔ mankesim mankesim de nti oyɛ fantini oh good good good good so jenny ne ti sɛ ebi ayɛ bɔkɔ and ɛɛ na wosua nyinaa wɔ sukuu mu anaasɛ wokɔ sukuu ɛnyɛ nkyɛnkyɛn hɔ nom a dɛnkyerɛ kɔ sukuu kumase wofi fantima mbɛ kɔ sukuu kumase

Wofii no no ankyɛ bebree. Wo mekɔ mekɔ na mene medi na medi na medi kakra baa menim no. Wonim no? Wonim no pa. Woyɛ sure? Wonim no. Yo aa egu so a agya ɛɛ yɛne Collins abɛka ɛtwetwe nkɔmɔ ɔsɛ a onim ne kurom o ɔsɛ onim hɔ nso onim ne kurom hene din na obi a onim wo kurom hene din deɛ na ɛsɛ sɛ onim wo kurom no no o. Wotumi yɛ dɛ wobɛdwa ase baa menim no.

Kubu guitar, daabi. Wonnim kubu guitar? Menim no. Saa a, ɛnde wo nuanom o. Oh, wosɛ no paa, wosi mu gyerɛ, wotuntum.
Oh, okay. Ɛ, ɔbɔ, ma menyɛ bi to yi na, ma menyɛ bi to yi na, wonte saa nnwom no da? Mm, me ankasa no, menni obi a metaa tie saa. Wosɛ kubu guitar paa. Oh, okay. Ɛnde I put it to you sɛ wosɛ no. Yɛ, yɛgu so, ɛ, nkɔmmɔ no nyinaa ne sɛ, ɛm sɛ, Ɛɛ yɛtee Collins Abeka a ɔyɛ musician na yɛpɛ sɛ yɛbɔ pini no yɛhu kwan a ɔfaa so bɛyɛ musician. Music no na ɛte sɛn? So how so far the journey, journey no ankasa no a Agya wotutuu anamɔn a nnɛ yɛnim wo as Collins Abeka no how was it? Oh ɛnyɛ easy, ɛnyɛ easy. Me ankasa no ɛyɛ me fie no, nnwom wɔ hɔ.

ne werɛ no. Ɔtam nyinaa na Awurade dom me wɔ animtwerɛ ne sango no mu. Berɛ a mewɔ adwaeɛ koraa na Awurade de nnwom no ba. Berɛ a meka Bible a ɔde nnwom no ba. Enti na metwerɛtwerɛ gu hɔ. Nti Awurade yɛ m'adom ɛbɛpam no. Two thousand and ten na merekɔɔdo wɔ me first album. Na yɛfrɛ no album title no de sɛn? Title no yɛ Awurade Asiesie Me. Awurade asiesie no. Nti meyɛɛ no no, mefrɛ yi yɛ me ne Akwasi Nyankopɔn remixeeɛ. Saa nnwom no ara na ɛsan yɛɛ mmiɛnsa bi yɛɛ dɛ ɛkaa ho. Nti ɛgu so akrakra. Mesan bɛyɛɛ Nhyira Fi Nyame.
Dɛn?
Nhyira firi Nyame. Nhyira firi Nyame, ok. Yeah, nhyira firi Nyame.
Nkɔsoɔ nyinaa firi Nyame. Awurade ka sɛ ɔbɛhyira wo a, yɛ dɛn a ɔbɛhyira wo? Yeah, ɛno nti akyire na me nsa bɛyɛɛ adeɛ no ada me. Yeah, ɛno nso me ne Evangelist Akwasi Nyarko ɛna yɛɛyɛ. Ɛna afei me de Don't Touch My Anointed, Duma Prophet Noah nso aba abɔnten. Ɛno koraa deɛ ɛyɛ new koraa. Ɛtwɛn paa abɔdeɛ dɔ no
ɛtwɛn paa. Mepɛ eh upon all the songs no a wayɛ nyinaa no deɛn na wo feel sɛ ɛyɛ hit paa de ma wo? Oh wohu sɛ ɛnɛ nnwom no a ayɛ a ɛba abɔnten no nyinaa no producers no wɔn nni hɔ wɔn nni hɔ nti a awurade adom me ara na gya me na krakra nti adeɛ no adane no ɛna awurade nam so ɛde Agya no. A ɛno ne nnwuma a ahete pa ara a ɛkorɛ nde pa ara. Ɛno ne nnwuma a Awurade yɛɛ ma dɔm a mete mu. Ɛyɛɛ no yie a metumi promotion no a ɛtumi faeɛ. Ya. Nti ɛno ne nnwuma a ahete yɛ. A afe nyinaa yɛde nnwuma bi no aba, don't touch my anointed no aba nti yɛrehwɛ deɛ ɛno nso Awurade ɛyɛ a. Mepɛ sɛ woto Ɛɛ adeɛ no adane no ɛne ɛɛ don't touch my anointing no to kakra bi na mehwɛ adeɛ. Deɛ Awurade bɛyɛ wɔ w'abrabɔ mu no. Kyekyere me ka mɛyɛ.
Nnipa bɛdwene ho a wɔnte aseɛ. Ɔbɛsesa w'abrabɔ ma w'atamfo nyinaa anim agu ase. Awurade bɛyɛ o bɛyɛ wɔ nwanwa Wɔn nte ase oo, wɔn nte ase oo. Deɛ Awurade bɛyɛ wɔ w'abrabɔ mu no, nnipa bɛdwene ho a wɔnte aseɛ. Awurade bɛsesa nneɛma, na ɛbɛma wo nso so woanya adansedie. Ɔbɛyi ɔhaw no afiri wo so, na w'anigye awie wo pɛyɛ o. Awurade bɛyɛ o, bɛyɛ wɔ wo nwanwa. Wɔn nte ase oo, wɔn nte ase oo. Deɛ Awurade bɛyɛ wɔ w'abrabɔ mu no, Nnipa bɛdwene ho ara wɔnte aseɛ. Ah, adeɛ no adane. Owuo ne yareɛ no nyinaa Awurade ama no adane o. Awurade bɛsesa nneɛma ma deɛ ɔhu wɔ sere wɔ no. Ɔbɛhu asi ne tiri ase. Don't touch my anointed. Do my prophet no harm. Nnipa Onyame ahyira no no, yɛmfa yɛn nsa nka no. Dabi. Don't touch my anointed, do my prophet no harm. Nnipa Onyankopɔn ahyira no no, yɛmfa yɛn nsa nka no. Onyame nhyira

Ahwɛ no a because ɔse deɛ onyame bɛyɛ ma abrabɔ mu no. Ɛyɛ very shocking nnwom no ka m'akoma. Me ba yɛntwa yɛn ho mmra sisi a yɛba a yɛbɛsan atoa so.
Yoo ɔdɔfo, Ɔsɔfo Doctor Appiah na wo ne me adi ahyia no. Mede w'ani ho ayaresa rebrɛ wo. Hwɛ me TB so anɔpa ne awia ne anwummerɛ na wobɛhu sɛ Nyankopɔn adom me nsa nkɔfoɔ yareɛ. Ani a afira, ɛne ahunu adeɛ, ɛne anya tɛ, glaucoma, ani a ɛyɛ kusuu, deɛ afira koraa no, Awurade fa me so sa, ɛno nti wopɛ mu ahu no yie a, hwɛ me TV yi so ɛbere ne ɛbere biara, na mede ayaresa rebrɛ wo. Hwɛ me dɛ ne dɛ nyinaa wɔ TV so, na Awurade bɛfa me so ama woayɛ nhyira. Mede ahaban bɛsa wo yareɛ no ama wo, mede nnubena bɛsa wo yareɛ no ama wo, ɛno nti hwɛ me na tu anammɔn bra. Awurade Nyankopɔn nhyira wo, ɔnyɛ wo kɛseɛ. Fa nɔma no na frɛ me. wɔ Yesu Kristo din mu, amen. Bye bye.
Adɔfoɔ, yɛtwa yɛn ho yɛn san ba bio. Ɛyɛ apɔmuden a ɛba sɛ nda na ɛsɔ yɛn asene. Sɛ w'ani yɛ wo ya, wotumi pɔ sɛ w'ani da ara sɛ bio, nsa koraa ntene. W'ani nyinaa yɛ kɔkɔkɔkɔ, kooko afifiri wo baabi bebree.

Wote Collins Aberkan nnwom a ɔtoeɛ? Ɔse onipa dwene ho a ɔnte aseɛ da Ɔse don't touch my anointing or do my prophet no harm Onyame ahyira no no woyɛ dɛn a wontumi nyɛ no hwee da Yɛntoa Collins Aberkan nnwom no so Deɛ ɛba a wobɛhu deɛ ɛkɔ Mister Collins Aberkan agya Ɛɛ nnwom no aka m'asɛm ama me Megyedi sɛ ahwɛfoɔ a wɔhwɛ yei nyinaa aka obi nso asɛm ama no. Esiane sɛ nnwom no kuta kuta some influential ayi bi a, tune bi a, I bet you by the time a wɔntie nnwom no nyinaa nwie no, na for now no nnwom no yɛpɛ he na yɛbɛnya nnwom no bi. Nnwom no te sɛ no um, YouTube. Wonni eh, music shops no bi? Oh, wɔ shops uh, Kumasi.

For now no a sisi a challenges bɛn na wohwɛ a wo face wɔ nnwomtoɔ mu a wohu sɛ adeɛ wei paa deɛ sɛdeɛ ɛyɛ a menya nka mɛda nnwomtoɔ mu? Oh
nnwomtoɔ no ho ɛyɛ Awurade Nyankopɔn adom akyɛdeɛ a ɔde adom nipa ɛna bible sɛ ɛnom nyinaa na yɛde bɛba Awurade anim atem da nti ne nnwomtoɔ a meto no deɛ menu me ho da sɛ meto dwom never. Ɛnyɛ wu da, ɛfiri sɛ, eh, menim sɛ ɛkyɛ bi kyɛ bi no, eh, menyɛ wu a, ayi, yɛbɛbisa me ho asɛm. Ɛnti mu da no, yɛbɛbisa sɛ abɛka adom akyɛdeɛ a yɛde maa wo no, ɛdeɛbɛn adeɛ na wode yɛeɛ? Ɛnti na m'ani abere paa sɛ mebɛyɛ adwuma, sɛdeɛ berɛ biara meka sɛ, nnwuma a, nnwuma a meyɛ nyinaa no,

Ɛna Awurade ɔni hwam, ɔyɛ Awurade a ɔni hwam. Sɛ woyɛ n'adwuma na woyɛ no yie a, deɛ ɛteɛ biara no, wobɛhyɛ no nkuran. Na wo starte nnwom tuo yi a wonni producer yi a wo nnwom ayɛ da ɛtaa hu wɔ TV so na asɔre a wɔmi deɛ sɛ mmaa wɔmi na wafɔ mu hene yi. Nyame mpɛ yi, ɔne deɛ nsi. Ei, Dabi dabi. ei, mato nnwom aba TV so ma obiara ni me. Wɔn wɔyere nti, ɛho hia sɛ.

Wonam a, wo tirim nyɛ wo dɛ sɛ, Ei, me na mayɛ nnwom na yɛbubu yɛn ani kyerɛ me na yɛyɛ sei. Mehunu sɛ nnwom to no yɛ akwannya mu. Wohu sɛ nnipa a ɛwɔ wiase dɔɔso, ɛnna me na Awurade ahu me mmɔbɔ sɛ me ma meyɛ ne nnɛ adwuma na mantu me ho. Enti ɛyɛ akwannya ma me sɛ me nso Awurade ayɛ dɛn? Afrɛ me bi sɛ me nso memmɛto nnwom mfa ntwe akra. Enti sɛ wotie The Way a Mesi Yɛ Nnwom no a, Me nnwom nyinaa no yɛ mede hyɛ nnipa nkuran. Ɛma nnipa hu sɛ Awurade ɔde mmara ne nna de yɛ n'ade. Sɛ wo mmara nsuo a, hwɛ me sei mewareeɛ nine years na me yere nwui. You see, na mewɔ gyedie sɛ Awurade bɛyɛ adom ama me yere ayɛ dɛn? Awo.

Wo so a wowɔ abɔnten no, wowɔ biribi wɔ wo mu a na anka wobɛtumi ayɛ o. But due to nsɛm bi a wotete ne ntɛn ntintin, ebi wɔ aba mu. Ɛhanom ɔba a, yɛse ɛyɛ anigyeɛ. Yɛgye yɛn ani. Deɛ yɛgye yɛn ani no nso, na ɛwɔ sɛ yɛhu wo ankasa no a yɛgye w'ani no, ɛkwan a ɔfaa so a ɔbaa Limelight amanfoɔ no mu. Yɛgu so a yɛne Collins Abeka redi nkɔmmɔ. Na nsɛm, biribi ketewaa bi nti no, yɛbɛtwa yɛn ho. Yɛasan aba. Nkɔ nkɔgye Apomuden Herbal Centre foɔ nkratoɔ mmra. Ɛho Doctor Pea fa nkyia kɛseɛ ma no paa. Kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔno a anka nnɛ yɛte he na anka yɛnte ha nom. Doctor Pea nkyia sononko nkɔmmɔ. Yɛtwa yɛn ho aba sisiaa. Yoo ɔdɔfo Ɔsɔfo Doctor Pea na wone me adi ahyia no. Mede w'ani ho ayaresa rebrɛ wo. Hwɛ me TB so anɔpa ne awia ne anwummerɛ na wobɛhu sɛ Nyankopɔn adom me nsa nkɔfoɔ yareɛ. Ani a afira, ani a ehunu adeɛ, ani a anya tɛ, glaucoma, ani a ayɛ kusuu, deɛ afira koraa no, Awurade fa me so sa, ɛno nti wopɛ mu ahuni yie a, hwɛ me TV yi so ɛbere ne ɛbere biara, na mede ayaresa rebrɛ wo. Hwɛ me dɛ ne dɛ nyinaa wɔ TV so, na Awurade bɛfa me so. ama woayɛ nhyira. Mede ahaban bɛsa wo yareɛ no ama wo, mede nnubena bɛsa wo yareɛ no ama wo, ɛno nti hwɛ me na tu anammɔn bra. Awurade Nyankopɔn nhyira wo, ɔnyɛ wo kɛseɛ. Fa nɔma no na frɛ me wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Bye bye. Ɛnti wohyia Dɔkta Pii a na waka kyerɛ no sɛ, Gye me so, din a yɛde frɛ me a megye so ara no, gye me so. Sesei meda no ase, Nyankopɔn nhyira no. ɔma n'edwuma na ɔyɛ ne nyina ntu pon na nkɔ so nyɛ kra bɛhwɛ na minim sɛ ɛyɛ dɛn a Ghanafo ate ne nka yi deɛ nneɛma so bɛkɔ so saa de ama no. Ahanom yɛ Nigye TV na wonim biribi, anigye ne ɔdɔ yɛaka abom, tie me yie paa, anigye ne ɔdɔ yɛaka abom nti wo hu sɛ ɛyɛ ɔdɔ so da baabi a ɛda me nsa benkum so anaa sɛ ɛda nifa so a ma me nhaw, ɛyɛ anigye ne ɔdɔ. na yɛaka abom na yɛadi dwuma dɛ sɛdeɛ Ethel ne Tibor ka boom no, saa na yɛn nso yɛaka abom. Ahaa. Nkabom nso na ɛyɛ. A Mister bɛka agya. Aberɛ a wo startee sɛ wototo nnwom a, sesiei wode bia ɛɛ yɛmfa no sɛ ɔɔ latest ɛde aba a yɛfrɛ no Don't Touch My Anointing ɛde aba yi. Feeling no ɛte sɛn? Ɛɛ wo social handles no dɛ sɛn na wosi hu no fa? Ɛnyɛ wo na ɛkɔ anaasɛ ɛduro. Oh sure sure sure awurade adom awurade adom ɛkɔ. Wo de ba yɛ di na sɛ. Mm for the three weeks only. Three weeks pɛpɛɛpɛ ni. Three weeks ni. Ɛsɛ fɛ kura na adwuma na yɛ trend bi. Okay Mister Abeka ɛɛ asɛm bi aba ɛna yi susu ho. Okay.
Fa wa adwene kyerɛ bra. Ama so mi fa mi deɛ mra. Yɛn fa nto ahwɛfo wɔ anim. Yɛn hwɛ deɛ ɛkɔ. Yɛ se. Woto nnwom. Asɔre no koraa de. Me me church no yɛ Light of the World Assemblies of God. Yɛse ɔne nkorɔfoɔ bi na ɛyɛ competition wɔ hɔ nom. Yɛkyerɛ nnwom toɔ no a, wo no sɛsei a yɛfrɛ no sɛ wo na yɛnim wo ɛwɔ public no ɛna ɛnim wo. Ɛyɛɛ saa na woduu asɔɔdɛm no, ɛma ahomasoɔ bi mmaa wo mu sɛ me na meyɛ, me na sɛsei mato nnwom aba ayi nti ɛna wɔyɛ ɔnom nnwom toɔ yɛmfa mic no ma me nto. Wonyɛ saa deɛ me ni. Dabi dabi dabi. Ah ɔne yɛ sua sɛ ɔyɛ bi. Dabi m'asɔre hɔ deɛ ɛɛ mia ɛna me ka yɛ ma deɛ de mmara yɛ de ɛyɛ adwuma wɔ hɔ. Fi sɛ me no ɛnyɛ de bia na metumi kɔ asɔre. Ah because ebi wɔ a Sunday wie na mekɔ ha ebi a Sunday wie na mekɔ ha ebi a invite invite me. Nti sɛ mimi ni asɔre hɔ asɛ asɔre ntumi ngu. Ɛna ehun sɛ Onyankopɔn asɔre so engu. Nea enti a mebisa wo saa ne sɛ, nkurɔfo bi wɔ hɔnom seesei a, wɔn nso nim nnwonto sɛdeɛ wɔnom nnwontoɔ yi. Nanso no, maame bi a ɔbɛdi anim wɔ asɔredan mu hɔ nom nim nnwonto a yɛgye no tom no nti, ɛmma ɔno nso ne talente no mma. Nti asɛm bɛn na wohwɛ wɔ camera no a wobɛka akyerɛ saa nkurɔfo no? Oh, deɛ mereka ne sɛ, sɛ woyɛ nnwontoni wɔ asɔre mu na sɛ Awurade pagya wo na wotumi de nnwom ba abɔnten a, mɛnka wo nuanom no a wo ne wɔn wɔ asɔre mu no a wɔto nnwom no nhyɛ.

Atiefo. Aah, meka sɛ ɔhwɛfo ma atiefo a, nkyerɛmu ne sɛ, obi rehwɛ yɛn sɛbe wanyi ani amfa anhwɛ, na mmom n'aso na ɔde retie. Nti ɔhwɛfo ma atiefo, menyɛɛ mistake. Mister Collins abɛka. Ɔhu sɛ tam a ɛɛ nnwomtoɔ no starteeɛ a din no baeɛ, yɛbɛhu sɛ Mister Collins abɛnka deɛ for now, yɛka stardom no a, obi adwale wo. Anya wodu baabi a. Yɛbɔ nnwom amanfo anim na adeɛ no adane ɛne eh, don't touch my anointed no ɛyɛ dɛn na saa nnwom wɔ ɛtumi baa wo tirim sɛ anaa ɔte hɔ a na ɔyɛ sɛ makɔhwɛ bible mahu don't touch my anointed nti mekɔto ho ne awurade ɛde saa adeɛ no adane no ɛde mhm. maa meyɛ Esther chapter 5 na mesua awurade asɛm wɔ Mordecai ɛne Haman

Dɛn na ɛka wo sɛ ah me nnwom wei because me sorry to say I'm not saying sɛ listen don't get me wrong I'm not saying sɛ the artist na wo feature no wɔ so no is not doing good menim no ɔyɛ very good Amasco nipa menim no Amasco sɛ sɛbi o m'adamfo no ɔyɛ very good but.

Na mmom wo ara na wotena ase de wo nyansa mu frɛɛ no. O, sɛ ɛho sɛ adwuma no deɛ, wobɔ ho mpaeɛ na Awurade nso ama wo nimdeɛ. Wohu sɛ Awurade deɛ, ɔde ne ho ara ɔma nnipa nimdeɛ. Na yɛhu sɛ saa nnwom yi sɛ meyɛ no sei a, ɛbɛtumi aboa. Ɛno nti na ɛma mefrɛ Kofi Nyarko sɛ ɔmmra na ɔmmɛboa me dwumadie no.
Ɛnti wo nso wonya wo nnwom a, Nso hwɛ deɛ no ɔfaa so no because ɛnwom no yɛ very hit eish aah adeɛ ɛnwom no ntumi nyae toɔ bi ok for now no yɛgu so a yɛtietie nsɛnsɛm no a yɛgu so ɛdidi nsɛm no so ho nkɔmmɔ ɛsiane sɛ yɛse mekɔ bi no manka bi deɛ mpanin si yɛkyiri na wohwɛ sɛdeɛ ɔkompose nnwom no de nnwom no ba abɔnten a nnɛ nnwom no so ayɛ singable a me ne wo yɛtumi to bi no na ɛwɔ sɛ wo so tumi compose nnwom saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nyinaa yɛbɛtumi ato bi meka wo sɛ akonnwa no da hɔnom. Akwanya no da hɔnom de ma obi biara. Enti sɛ woyɛ nnwontoni, aha nyɛ artist foɔ nko ara na ɛde wɔn ba ha. Sɛdeɛ wohu Ɔhene Rema ti aseɛ du ne ɛho nkeka ho ba ha no, ɛnyɛ wɔn nko ara na ɛde wɔn ba. Akwanya no da hɔ ma obi biara. Woyɛ nnwontoni, wowɔ mu anaa afei na woreba, mekyerɛ upcoming anaasɛ woyɛ male artist, bra na bɛ showcase wo talent no wɔ fie hanom. Ahanom ayɛ anigye ahemfie, anigyeɛ nyinaa headquarters ne fie hanom. Tu mmirika, nanso fa wo nnɔn bra. Wo adwe hɛ, Ahanom na ehia me no. Wowɔ nneɛma bebree gu dan mu. Yɛdi Buronya yi awie. Wo wo woma no ayɛ expi expiring anaasɛ woma no ayɛ dɛn? Because yɛadi Buronya awie no, yɛbɛtu nneɛma bebree agu. Kyerɛ sɛ expiring date no ayɛ dɛn? Yɛaka no, twenty twenty ɛnna ɛwom no. Fa wo nneɛma no bra na yɛmmɔ ho dawuro mma wo. Ɛhanom yɛ the only channel a ɛbɔ seven thirty poo! Obiara fa akonnwa. Nkwadaa nyinaa frɛ wɔn maame sɛ, Ma, fa TV no to no gye TV, na yɛbɛhwɛ The Time With The Stars. Time With The Stars yɛ anigyeɛ ahemfie. Yɛn mmara no ne sɛ we have the time for the stars obiara bɛtie stars anom asɛm ɔde tɔn deɛ no woma no agu dɛm a expire anaa fa bra yɛbɔ ho dawura ma wo mpo ɛkɔduru sɛ yɛmfrɛ yɛ celebrities no bi yɛ stars no bi na yɛmmɔ ho dawura o yɛmfa mfa mfidie kyɛ sɛ yɛnyɛ ho dede ma wo a they are all willing to do for you nti wote fie ɛyɛ dɛn tu mmirika na fa wo store no wo feelings ɛɛ ka ne sɛn. Ɛɛ filling station yɛ ntaa bɔ ho dawuro saa nti wo store no wo supermarket no aa wo saloon no ɛne kyerɛ sɛ biribi a ɛbɔ ho dawuro bi herbal centres ɛne baabi a wowɔ biara sɛ yɛ ɛɛ dwumadie anaa sɛ yɛ dwa nko ara na wodie die a na mekamfo the only TV station a ɛbɔ seven thirty a amanfo tu mmirika bɛhwɛ ɛyɛ ne gya ahemfi the only show with the stars no ɛna mekamfo de ama wo tu mmirika na fa bra na yɛbɔ ho dawuro ɛmfa ma wo. Mister Collins, yɛ berɛ no yɛ ayɛ berɛ. Mepɛ sɛ wo ka biribi, afutusɛm bi, de kyerɛ m'ahwɛfoɔ de ma me. Ok. Deɛ mereka ne sɛ, Awurade nhyɛ obiara, na don't touch my anointed yi a aba abɔnten a ɛyɛ new album aba yi, ɛɛ, social media no, wokɔ YouTube a, sɛdeɛ na yɛka no, wobɛnya nnwom no wɔ hɔ. Ɛna woba Facebook so a, Collins abɛka, ɔno ara. Megyina ha dɛ mereka akyerɛ adefoɔ no sɛ, afe wei a Awurade ɛde yɛn awura mu no, Awurade wɔ botaeɛ bi ɛde ma wo. Nti na ɔde wo awura mu. Ɔyɛ yɔnko a ɔnni hwam. Me nnwom a ɛkɔ wei sei so no, nnwom bi wɔ so, Ɔnokwafo ne Awurade, deɛ ɔno afrɛ wo no, ɔnnu wo ano. Jeremiah twenty nine eleven sɛ, Hwɛ, mema dwonkoro a medwene wo no, sɛ mɛma wo anidasoɔ na mɛma wo ayɔnkofa. Mɛma w'aba mu mmu wɔ biribi a woyɛ mu. Wowɔ nkwa no, wowɔ ade. Awurade bɛtumi ahyira wo. Ɔde sima na ɛyɛ n'ade. Ɔbɛtumi ahyɛ yɛn nyinaa. Asɛ wowɔ ahobrɛaseɛ pa ara o. Umm ɛyɛ Nyame.
Wohu sɛ, ɛyɛ a meka sɛ ɛyɛ adom bi na Awurade de adom me. Me a na meyɛ obi a na meyɛ akorɔbɔ no paa nso Awurade adom me ama madu saa mmerɛ yi a ɛwɔ sɛ wotumi brɛ wɔn ho ase because woka Bible ho a ɔse sɛ wobrɛ wo ho ase a ɔma woso ɔma wo ahosuo a wobrɛ wo ase nti mepɛ sɛ Awurade pagya me because Asɛ ɛwɔ sɛ wonkyia ɔyere yi wo ne no wɔ asɛm o. Oh mewɔ nkurɔfoɔ bi a ɛwɔ sɛ me mekyia wɔn Kyia no ma me. Me wife Mavis Agyeman ɛne me ba ketewa a Awurade de no abom me. Angel Nana Yaa Mansa Eka na ɔwoo me. Me maame Dorcas Yeboah na me be fada Joseph Kingsley Adeka na me spiritual fada Rev. Walter Zinanu. Rev. Walter Zinanu. Ɔyɛ Nzimani anaa? Ɔyɛ Nzimani. Ahaa.
Yeah. Ɛna me manume

Awurade nam no so reboa Anjufo a ɛwɔ Kumasi ha. Akwasi Nyarko sei, ɔno ara na ɛso no gu. Joseph Mensah, ɛdɔɔso bebree nti Awurade nhyira no na ɔma n'akoma so adeɛ biara yɛ den mmra mu na dwumadie a wodie nyinaa so nya nkɔsoɔ mmerɛ biara pɛ. Ɔntumi mmoa yɛn saa daa akwasi. Mister Jobless, eh, yɛka asɛm bi sɛ, Deɛ ɔnyɛ me nhwɛmadeɛ no, ɔbɛpa ne nsa ho kwa. Onyankopɔn nhyira wo. Eh me deɛ da biara meka sɛ obi a ɔboa artist foɔ biara ɔyɛ nipa bi a ɔda m'akoma so ɛberɛ pɛ menim gyedi sɛ menya wo a nkɔmɔtwetwe no deɛ me ne wo bɛtwe bi paa kyerɛ sɛ wonim nkurɔfoɔ bi secret wonim nkurɔfoɔ bi nsɛm nti me yɛbɛbɔ mmɔden na atwe wo abɛn fie ha ne ne wo adi nkɔmɔ yoo me nso a medi dwumadi ho ntɛm din de fɛ do gye me so din a wofɛ me a megye so paa yɛ gye me so ti din yi gye me so anaasɛ Fredgyz. Aane, na ne din a wɔfrɛ me a megye so paa, Fredis anaasɛ Gye Me So. Dwumadi no yɛnwiei, yɛgu so ara a yɛne nkurɔfoɔ bi redididie nkɔmmɔ no adeade, na mɛkyia obi a, na mekyia me ara me maame. Aah, meka sɛ me maame a, na obiara nim, ɔwoo me, Elizabeth Dugan aka Aunty Nana. Eeish! Maame kɛseɛ bi, maame papa bi, Mekyia wo. Mekyia wo Fako Dotu, mekyia obi biaa, network hwan hwan, wowɔ Ɔtakwa nko ara deɛ a mekyia, Ɔtakwa ni aberanteɛ aa na nnɛ mete hanom no, mekyia obi, mekyia Harriet ɔwɔ Sɛhwi, Harriet aa so ɔhwɛ me, Harriet, Harriet se sɛ ɛduru berɛ bi sei na sɛ mekyia no a na sɛ manwo ne din no yie a obi nhu no, nti sɛ ɛka Harriet no a ne number last number yɛ 41 aa Harriet 0545. zero five five sorry zero five zero seven zero mɛnfa nkae ne nsɔ so Harriet mekyia wo baabi a ɛwɔ biara mekyia wo mekyia obi biara ɛnnɛ ɔbɔ dwumadie ho dɔm ɛma dwumadie tumi yɛ successful
ah hmm wo namba no onim yɛde bɛto aseɛ hɔ ama nti wohwɛ wohwɛ onyankopɔn akoa Collins abɛka a ne namba no Wohwɛ yɛ sponsorship flyer gu eh your right hand no a, ne deɛ so da hɔ nom. Wopɛ Collins Abeka wɔ wo show biara so a, wofrɛ no a, ɔde mirika paa na ɛbɛba. Ɔyɛ nipa bi a sɛbi ɔbrɛ ne ho ase. Ɔnyɛ obi a ɔbɛba wo program ase aba abɛ charge wo boɔ bi a yɛbɛwie program no koraa na wannya saa sika no. Daabi, ɔnte saa. Baabi a ɔbɛfrɛ no biara, ɛmfa ho ne asɔre a ɔwɔ mu, Pentecost, hwan hwan, baabi a ɔbɛfrɛ no biara no, ɔwɔ hɔ nom a ɔbɛto ama wo, ɛsiane sɛ Onyankopɔn na afrɛ no. sɛ ɔmmɛdi saa dwumadie wei. Menim sɛ daa ne daa ahinaa no gu so a ɔrehwɛ me. Me din wiem de Frederick Gyemiso aka Fredis aka Gyemiso aka bɔ me din ma me. Yɛbɛsan ahyia bio. Fa hyɛ hɔnom. Yɛawie.